Wara li nisimgħu ħafna fuq tsunami u vulkani għandulkom filmat li battunna intom ta' tsunami żgħir li kien hemm għaddej fil-wied ta' Ħ'Attard u xi affarijiet strambi li kien hemm ma' dan il-wied li kien nieżel wara x-xita. Araw ftit dal-filmat. Hawn riħa tinten u hekk Ħ'Attard. Biex nurikom fejn.
Kif rajtu kien hemm dik ir-ragħwa, kien hemm min iffilmja qalli kien hemm riħa u forsi wieħed jara x'seta' kien nieżel f'dak il-wied. Bagħtulna wkoll ritratti minn Triq Papa Piju Tnax li qed jilmentaw li kull darba li tagħmel ix-xita hemmhekk ifur id-drenaġġ. Irċevejna ritratti ħelwin, ma tantx huma ħelwin għax. minn persuna li toqgħod ħatt tard u li f'Halloween marru jħabbtulha l-bieb tad-dar tathom xi ħelu t-tfal u mbagħad kellha telefonata marru jħabbtulha xi tfal oħra ma laħqitx fetħitilhom u xħin marret tiftaħ sabet li mal-faċċata tefgħulha l-bajt li kien thom xi ħadd qabel u sabet din ix-xena. Qed tagħmlu ooh, fimni, jiena b'solidarjetà kbira ma' dil-persuna jkolli nammetti li meta kont żgħir ikolli ġrali li b'imħatra darba tfajt bajda minn ġo tieqa, ġifieri, u minn hawnhekk niskuża ruħi ma' dik il-persuna jekk għadha tiftakar għaddew xi tletin sena, niskuża ruħi, però ġifieri l-messaġġ huwa li għal dawn it-tfal li jekk forsi nġibu ruħna naqra aħjar, ma jkolli nammetti li jiena għamilthom ukoll. Irċevejna ħafna ritratti ta' annimali u ħmieġ li jħallu annimali mhux se noqogħdu nruhomkom fejn bandli, skejjel forsi daqsxejn iktar. Però rċevejna ritratti ta' xi ħadd li fejn ħdejn skola, ħdejn skola, ħdejn il-Lily of the Valley tal-Mosta, f'dan ir-ritratt li qed taraw, kien qed ifittex il-qasab għall-presepju, għadna kif għaddejna l-Milied, u hu jfittex fil-qasab kien miexi u sab il-fdalijiet ta' żiemel. Sab żiemel hemmhekk, sab żewġt żwiemel, il-vjalijiet ta' żewġt żwiemel, aħna ovvjament ma nistgħux ngħidu kif mietu dawn iż-żwiemel, nisperaw illi mietu mewta naturali, però mietu kif mietu, ċertament mhuwiex il-post fejn titfa' dak li jibqa' minn annimal, anke ħabba ħabba affarijiet ta' saħħa. Post proprju ħdejn skola hemmhekk. Filmat ieħor meħud bil-mobile li ħa nuriwkom jeħodna fil-subway ta' taħt l-iskate park ta' l-Università, fejn hemm ħafna graffiti, hemmhekk kif qed naraw mar bil-lejl daħal bil-mobile fis-subway u jekk tmur filgħodu tinduna li hemm il-bozoz issa forsi iktar 'il quddiem ħa naraw li hemm il-bozoz però kollha maqtugħin. Taraw hemmhekk il-graffiti li jħallu u qed naraw hemmhekk il-bozoz li huma kollha mitfijin. Mela, immorru Santa Vendra, Triq Pietru da Cutros, fejn bagħtulna ritratti ta' kif il-kundizzjoni tat-triq kif inhi u qed jgħidu li qatt ħadd ma ħa inzjattiva biex jippeċjawhom u mmorru wkoll f'Marsaskala fejn rċevejna ħafna ritratti ta' toroq, dawn huma Triq Kannella u Triq il-Vjola li jinstabu fi stat li qatt qatt u qatt ma ġew asfaltati jew ingħataw asfalt. Aħna ovvjament nappellaw lill-awtoritajiet biex jasfaltawhom però rrid ngħid ukoll Jiġifieri dawn aħna hawnhekk nirċievu l-affarijiet li ovvjament li jridu jsiru, nappellaw biex jibqa' x-xogħol isir, però fuq il-lokalità tiegħi nista' ngħid kelli noqgħod l-Imqabba jiena dis-sena nieħu pjaċir li fl-aħħar sena u nofs għamlu 32 triq ġodda u nirringrazzja l-Kunsill Lokali u lis-Sindku Noel Galea li bi sħubija mal-Gvern għamlu 32 triq dis-sena u ġifieri nifirħilhom u vera proset. Waħda minnhom it-triq tiegħi meta kienet bi ħsara ġejt hawnhekk ngħidilkom u allura nista' niġi ngħidilkom li saret ukoll. Bagħtulna xi avviżi minn Għawdex. L-Għawdxin għandhom ħabta ma jiktbux bil-Malti, imma din mhux l-Għawdxin għamluha, għamluha Transport Malta. L-ewwel sign li qed naraw huwa sign taraħ normali, imma xejn tibda tħares ftit 'l hekk tinduna li ġgantija semmewha ġganija Transport Malta. Xejn inħarsu iktar fil-fond nindunaw illi flok Freephone għamluh Feephone. Jiġifieri flok b'xejn, bil-fil. Però l-iktar, l-iktar sinjal li laqatna kien sinjal ta' towing li flok mhux għamlu xi kunsill lokali imma għamluh in-nies, huwa sar ta' towing li javża ċar u tond li min jipparkja quddiem il-garaxx la npaqpa' u lanqas inċempel, naqbad u nittowja.